The other day wey pass wey the other day, e be day na day wey people wey dey talk for radio, talk for television, talk for newspaper, wey dey write am for newspaper, dey be talk say na their day. For this day, man wey dey talk say na he dey manage all that people for Cameroon uh, country, wey his name na Rene Emmanuel Sadu, former minister wey Na dem be part of the problem wey we get am now for for for for for English Cameroon, for southern Cameroon. E talk say freedom for newspaper and for press e dey for Cameroon, no problem no dey. People wey dey don dey talk for train, dem dey talk for radio, dey talk. Me I be example for that problem. That serious discrimination, serious wahala just because of the truth. So plenty plenty people dem dey wazizi im own case wey dey catch him dey carry him go for police detention for that side for munya dey lock him for there dey knack him knack him knack him sotey ikwara plenty example dem dey wey we fit give am so people wey dey dey learn country for sika say dem dey fear say make the dictatorial regime wey dey e dey manage the country no enter for do the thing wey no fine na you wey you carry yourself because your way call for your seeking to say say all thing dey work far all thing dey rose all thing all thing all thing and then you go see some pseudo journalists dem pseudo syndicate dem dey go begin talk say yes na true e did this na that na that

As I dey talk for una so, today na my birthday. Prince Neko be sing am, today na your birthday, na the day wey you come to sing the people for the know say for this ground before you come o. Oh, eh eh eh eh, dun dun dun dun dun. Ah, the dance in my menu. na my birthday today. So una clap for me if una dey look at this video, una clap, una neck am, una subscribe. una share am una send am for all camp remi all man begin look am say yes na video that way kona man gi man ba mi ba mi gi man una kora how una want abebu ma itu iman tene choko man ba menda man e dey do am for una give una small small information now how we talk say abi ba menda man na true true thing i talk always say i dey pray. For Bamenda, wetin happen the other day for the 30th of April, this senator wey name na Elizabeth Regina Mundi, e bin dey for Bamenda for Funchal Street, e dey waka in, na so I hear o, no be say I be people dey, na so I hear, I try for verify for one, two, three, dey tell me say na the thing that, and then boom!

Dey dey dey for fight for freedom, dey get for dey get for fight for restoration. Na the video, I repeat again, na the thing wey dey talk am for the video. Dey talk say dey send message for Paul Abeya say make he must move Ngara, he move seventy five other prisoner dem for prison for Kondenge for exchange with Elizabeth Regina Mundi.

No be palava Ekerebe with the Amba boys and with the Anglofo na all that fit stop the problem. Na only thing wey people get self for their head wey dey fit do na for talk make the problem stop. Because even if una do hard, do hard, do hard, one day una get for talk sincerely before the problem go end. So why waste time? Why una dey waste time for talk away na time this way if I for talk that thing so that make the thing finish? Na the question wey I dey ask una. People dey die any day, they dey catch people any day, do one day, una dey still begin do politics for this kind of matter? Abeg una o, na time say make una understand say dem no fit solve the problem with the ringinging, dem no fit solve the problem with the popcorn, no be popcorn go solve problem. If dem don try, una don try with the popcorn, e no solve problem. That means say the, the, the problem dey wey dem dey call for English say it is a rude problem. Una get for look am inside una solve the problem no be cosmetic solution no be catch people no be do this no be ring ring this one go die military go die civilian go die abba go die this and that we, we no need that kind of thing we need na people wey dey use brain for say una be governor una fit be governor una call people say make dem talk together sincerely no be that masquerade wey dey go do for for for ground dialogue wey make am anything pass the way e dey pass. So my own prayer na say make dialogue come, sincere dialogue, even if e take time for say make dem come to a compromise, e be very important. E be many very important sef pass that thing wey dem dey make ringinging. So I think say na the thing wey we fit for do. Na Senator Elizabeth Regina Mundi They don't catch ye. They don't catch ye. They don't make ultimatum. They catch ye for for sun time eh, wey sun dey for always sun dey sun green green green when you see sun dey sun sun sun na so dey catch ye. Na na so e happen. And then some other information wey we learn am for that side for Bamenda for Bamenda na say commissioner some commissioner for Bamenda It's a popcorn, popcorn, paraba with the And then like I say, you don't quara you too. Now the news that way come up for that sir for Bamda. Say you too, it like say you don't quara. But then they verify the cops for see what na who or na ye, na ye, no be ye, no na ye. But now the problem that it there for them for paraba that war for Bamenda for Buea for southern Cameroon for former British Cameroon. Ha! As I tell una say today na my birthday, una think say I dey pray? Today na my birthday, na the day wey I come for the ground oh oh for Eko na. My name na Senator Kretush oh oh oh oh, I be Ngi boy oh, Bamenda boy too oh. I be a corner boy, oh, a corner man, oh, when I put anything, when I put up for there, what I know for four arrow, when I put up, you go waka. When I put that finger show, when I share the other one, and then when I make, uh, subscribe for that red button, it waka. Man, through another news, the one Na news wey e comot for that side wey dem dey call am for English say the land of the rotten chimpanzee. That means say eh, for Africa say people dey call am say the the the village the chimpanzee puri. Dem dey call am for other baby grammar say ebolo war. That means say for ebolo war, thing don bad plenty. E bad plenty. Pikin don take pikin wey e dey from one, e take e take e take um,

E don turn now, you see Sikuru, Sikuru don turn place wey name dey enter there any da wey dem dey knack pikin, wey dem dey sex for place, dem dey make any kind thing, make group sex for place dem, na the thing that wey don begin happen so. So, ladies and gentlemen, Ajong, Aba, Akwiri, Mama, Machari, na for here wey The news finish for this day, time una for watch am we take the appointment for another time for the same platform for the same information tell una for subscribe tell una for like am tell una for share if you want to marry my country woman prepare you want to prepare prepare for full and arrow prepare okay bye bye we'll see you next time